Salam hormatly ildeşler, hormatly pedagoglar, mugallymlar. Ine, köpden bäri siziň bir garaşan günüňizem gelip ýetdi. Şeýle-de pedagog döredijilik taslamamyzda ýurdumyzyň birnäçe ýerlerinde ýerleşýän mekdeplerden mugallymlar şu gepleşigiň ady boýunça özleriniň tekliplerini iberdiler. Dogrusy, gowy teklipler geldi. Ýöne şol teklipleriň içinden hem, mysal, şu gepleşigimiziň adyny Mertebe diýip saýladyk. Özüm bilen tanyş etsem, men Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň Magtymguly adyndaky ýöriteleşdirilen ikinji orta mekdebiniň taryh mugallymy Sofiýew Myrat. Gepleşigimiziň adyndan belli bolşy ýaly, ýagny mertebe, esasy mertebe gepleşiginiň esasy maksady ýurdumyzda zähmet çekýän mugallymlaryň iş tejribesini öwrenmek, olary köpçülige ýaýratmak bolup durýar. Ynha, şu gün siz bilen Galkanabat şäheriniň Matumly adyndaky ýöriteleşdirilen ikinji orta mekdebiniň baýry mugallymy, halypa mugallym Gülbagt mugallym bilen başlamagy makul bildik. Ilki bilen Gülbagt mugallym gepleşigimizi görende örän şat. Bize seredip oturan ildeşlerimize, mugallymlarymyza bir täsirli bolar ýaly bir özüňiz barada aýdyp beräýseňiz. Myrat mugallym sag boluň. Hormatyňyza, sylagyňyza, işiňiz rowaç bolsun, janyňyz sag bolsun. Abraý alyň işiňizde. Sag boluň.
Men bir müň dokuz ýüz ýetmiş altynjy ýylda şu işläp ýören mähriban mekdebimi, ikinji orta mekdebi tamamlap, ýigriminji orta mekdebini işe başladym. Soň gaýybana okadym. Meni mekdebiň işgärleri güler ýüz bilen garşy aldylar. Şondan soň meni maňa birinji synpy okatmaklyk tabşyryldy, ynanyldy. Hawa. Men birinji synpy okadyp başladym. Ýanymda halypa mugallymlar kändi. Kä, şo halypa mugallymlar bilenem işe başladym. Olar Ýagmyr Saryýew, Janmämmet Gulmämmedow, ýatan ýerler, ýerleri ýagty bolsun, şo mugallymlar bilen işe başladym. Ýöne meň halypam Saryýew Ýagmyr. Ozan men olar bilen işledim, ol olaň klasynyň, synpynyň okuwçyjyklary oňatja okap otdy. Men öz synpymy okatýan weli, men olaňkyça ýok meň synpym. Men oňa aglaman oturdym. Meň synpym siziňki ýalak däldi. Ýagmyr bolýumda geldi-de, Meň sapagyma gatnaşdy. Meň sapagyma gatnaşdy boldy, yzyndan aýtdy. Sen nji sapagyňy diýdi, mydama şeýle geçýäňmi diýdi. Men-de hawa diýdim. Onda diýdi, ýigrimi ýyl işlän diýdi, şeýdip geçenok diýdi. Işläber diýdi. Abraý alarsyň diýdi. Şeýdip men bir ýyly çöken göwnümi şu taýda ýa neme taryf ýagmyr mugallym halypam göwnümi galdyrdy. Ine görýäňizmi, şu ýerde birinji bellemeli zadymyz, ine ýagmyr taryf halypa mugallyma halypaçylyk edilen eden mugallym Ähten ýeri ýagty bolsun. Ondan soň bir şu taýda iş dogrusy ýigriminji mekdepde-de ýoňsuzja işledim. Şo mahal zaud neme müdüri neme Sabirow Wladimir Suleýmanowiçdi. Wladimir Suleýmanow Sabirow, ýigrimi dört da mekdebiň müdiri bolan. Müdiridi.
Ozal Täze ýylyň öňüsyrasynda diý biz ýetim çagalara sowgat gowşurýardyk-da. Ozal biz iki bolup çagalara sowgat gowşuryp otyrys. Ol ikinjimi, birinji synpda okaýan bir gyzjagaz geldi. Onam biz oňa palto berdik. Men dogrup diýdim, şoňa saýlapjyk paltoçyk geýdirdim. O çaga paltony geýdi we gel şat aýt diýdim men özüm. Bu çagajyk garsa meni gujaklatdy, girdenimde kellesini goýup aglady. Dogry o çaga aglanda menem bozuldym, menem agladym. Ozan müdirimiz Sabirow Wladimir Süleymaçda ozan birhili bozuldy o-da, ozan hak hä diýdi. Beýle bolmaň diýdi, bize aýtdy. Beýle bolmaň diýip, hakyky çaga gerek ekenler diýdi. Indi şeýdip bir hilli şo taýda men bar, özüm-de çaga ýaly bolup aglagadym-da şo çaga bilen bil agladym-da. Hawa, belki biziň şu gepleşigimize tomaşa edip oturan şol çaga bar bolsa, hökman kommentariýada belläň ýa-da biziň öz şahsy sahypamyza ýazsaňyzam, şu Gülbagt mugallymyň şol palto beren çagasyny bir söhbetdeş bolmak biz üçin hem gyzykly bolar diýýär-de. Gyzykly bolar diýip pikir edýän. Ýaly şeýleräk sorag bermek isleýär. Şowsuz ýagdaýa düşen pursatyňyz bar bolsa we şo şowsuz ýagdaýy nähili ýagdaýda şony bir ugrukdyryp bir gowulyga tarap ugrukdyran ýeriňiz bar bolsa bir ine ýaş mugallymlaram seredip otyr bir gyzykly bolar diýip pikir edýän bir öz iş tejribeňizi aýdaýsaňyz şo barada näme zatlar bolup geçdi indi ondan şo iki tarapyň ylalaşygy bilen owre okan mähriban mekdebine geçdim onda da ine kyrk sekiz ýyl bäri işläp ýörün tüweleme kyrk sekiz ýyl mugallymlar kyrk sekiz ýyl bäri işläp ýörün mekdepde ondan köp çärelere gatnaşyp gezdik onsoň ine şunuň ýaly pursatlar boldy bir gün ine açyk sapak bermeli bolduk. Ýöne birinji meň aýtjak zadym, mugallym ene-ata bilen töwere ýakyn aragatnaşykda bolmaly. Agzybir bolmaly. Hökman, hawa. Birde neme aýdan zadyňy, düşündiren zadyňy hökman talap etmeli mugallym. Nede şuny ýa welaýat boýunça açyk sapak bermeli bolduk, bu-da zähmet sapagyndan boldy-da. Ol näme okuwça mugallymyň aýdan zady hökman kanun bolmaly bolýar-da. Ozal bir men bulara şeýdip bizem şu sapakda ördek şekilini ýasamak. Ördek şekilini ýasamak bolanda biz indi ýelek gerek boldy-da. Ýelek gerek boldy. Ine özüm-ä ýelek aldym men. Ýöne okuwçylara-da diýdim-de ýelek tapsaňyz getiraň diýdim. Bolýa. Şu sapagymyz şeýle şowly geçdi. Welaýat boýunça bir ördek şekilini ýasadyk geçdik. Indi agşam näneler-de ejeler jaň etýär-de. Mugallym, hä, sapagyňy tagaman sowduňyzmy? Hawa sowduk. Meň-ä oglum ketege girip tawugymdan ütüp alypdyr diýdi. Haw, hem gülüşdik dogry, olar gülüşýär, ýöne beýle etmeli dädigini birden düşündirdik soň. A ýene biri aýdyp otyr, ýene biri jaň etýär, Mugallym, ýassygyň ujundan diýýär, söküp alypdyr diýýär, ýelegiňi alyp gidipdir diýýär. Aý, bolýar, gutly bolsun, haw geçdiňiz, haw geçen bolsaňyz bolýar diýip, ine şular ýaly pursatlar bolup geçdi-de. Gülküli ýagdaýda. Gülküli ýagdaýda. Ýöne biz soň düşündirdik. Çaga beýtgelýär. Wah, şo mahal Ýelek men özüm hem getirdim welin, onda-da mugallymyň aýdan kanyň çaga neme etipdir, alypdyr, getiripdir. Alypdyr, ýelek getiripdir size. Şeýle gowuşdy.
Ondan başga-da ýene-de, aý, birinji kla, neme, üçünji synpy okadyp otyrdym welin, ozal dar çekimden çykyşy kynrak-da türkmen dilden. Şony düşündirýärdim. müdirimiz Täçdurdy mugallym Amanmyrat ýatan ýeri ýagty bolsun hawa şo men düşündirýän ol meni diňlän bolmalylar daşardan sesde eşidendirda onam mende o mahal garaz biygräk köwüş geýgilipdi aý aýakgabymam çykardym ýalaňaç seslendim diýdi hawa onam maňa geldi-de aýtdy şeýdip agy diýdi Janyňdan irdiňmi diýdi, maňa aýtdy. Bilerine-dä diýdi. Onam meni görse-de aýakýalaňaç seplenip, Aý, nädip ýöň sen diýdi maňa. Aý, şeýdip, şular ýaly birhili ýolbaşçyň-da bolsa ene-ataň ýalak bolup gidiberipdir-de şol adamlar. Ýeke meň özümem okadan mugallymlar Myratguly Baýramgulyýew Bir kärine berilen adamlar da. Haýsy dersden okadýar?
Me, kim?
Myra, Şamyrat. Himiýa mugallimi, Himiýa himiýa mugallimi. mugallimi. Ondan Bally Kançarow taryh mugallymymyzdy. Bally Onam, Kançarow, aw, taryhçy. Täçdurdy mugallymyň özi fizika mugallymymyz Fizika mugallym. işledi, aw. Onam Amangeldi Ýarzanow matematika mugallymymyz bardy. Bularyň ýat, ýatan ýerleri ýagty Ýagty bolsun. bolsun. Ýöne indi özüm häzirem hormat goýýan mugallymyma Ota edebiýat mugallymymyz Şyh Şyhyýew. Şolam bizi okatdy. Ýazmämmet Akmämmedow mugallym okatdy. Pökgül Weliýewa kärine berlen mugallymlaň elinden çykyp gaýtdyk-da biz. Tüweleme, şolar sizi okatdy. Şolaram bizi okatdylar-da. Olar ýaş wagtynda. Hormatly mugallymlar, ýaňy halypa mugallym belläp geçen şu Şyhyýew Şyhy mugallym, Akmämmedow Ýazmämmet mugallym häzirki wagtda biziň mekdebimizde zähmet çekip ýörler. Şol zähmet çekip gören mugallymlaň elinden çykan mugallym öz şuma halypa mugallym boldy. Onuň umuman mugallym ine şuma çeýle bir gowy täsirli gürrüňler edýäňiz welin hyjuw döredýäňizde. Bu bular ýa hyjuw belki gör bizi görüp oturan ildeşlerimize-de dörändir. Ine mugallym ine mugallym kän. Näme üçin mugallym kärini saýladyňyz, näme üçin lukman däl, näme üçin inžener däl, näme üçin beýleki kär däl diýip, birhili mugallymçylyga iteren zat nämesi bu? Birinji birinji nobatda ejem meniň mugallymy söýerdi-de, haly artdy. O da meniň mugallym bolmagymy haly artdy. Ondan soň-da bizi

Naýbaşy diýiň ataýy. Sebäbi aşagyny syzmalydyr, hormatly mugallymlar. Sebäbi mugallym halky adamyň ykbalyny boýun alýar-da, olara olara bilimden, ylymdan paýyny berip, zähmete öz durmuşyny tapmaga itergi berýär. Kömek etýär, ýardam berýär. Ondan başga-da, mugallymda şeýle bir ukyp bolmaly-da, ukyp bar, bolýar mugallymlarda. Öz sözüni başgalara düşündirip bilmek diýen ukyby bolýar mugallymlaryň. Şonuň üçin hem men mugallymçylyk kärini özüm halaýan-da, söýýän-de mugallymçylyk kärini. Sag bol mugallym.
Ine, Soraglar bilen ýadadan uzak dälmi? Ýok, ýadadan Dowam edýäs mugallym. Dowam edýäs. Ähwan ileşsek. Hawa. Halypa mugallym ine şu ýerde ýene bir häzirki wagtda bir hemmämizi gyzyklandyrýan bir şeýle sorag. Mugallym diýen adam mekdebe gelen pursatynda mekdebiň işi bilen ätleýär welin, şeý şahsy meselesini öňünde goýmak. Şahsy meselesini öňünde goýup şoň aý aladasy bilen oturyp gamlanyp nämedik bolarka diýip sapak geçip bilermi mugallym şony? Ýa-da sapak bolarmy? Bolmaz.
Indi şo boýunça ýaş mugallymlara ýa-da şon ýala edäýjek ýa-da etjek bolýan pedagoglara maslahatyňy beräýiň. Ýok, ine şu işlän ýylymda şu Hiç şahsy zadyny öňe tutup bilmedim. Nimeýdi, aýdaýyn-da, käwagt pyrkylabam gelýän-dä, bilemok, şuň içine gelemde, men eýýäm sag. Açylýaň. Açylýan, hawa. Men şu işlän. Derman gerek geldi. Hü, işlän ýylymda her ýyl okuwça gelip barlap göragam. Hiç balnisni alan ýerim ýok. Tüweleme. Kyrk sekiz ýylyň içinde ýeke gezegem. Balnisni almadym.
Balnisden çykanam tutmagy. Yani bagşylaň bar neşe nepliden ýasy bolin awa ýarawsyzlyk hatyna çykyp görenokmy bolin edýän kommentariýalarda hökman belläň siziň ýazgylaryňyza biz hökman garaşýas gül wagt mugallym okadan okuwçylar bar bolsa sizem hökman ýazyň näçinji ýyla doglanyňyz haçan näçinji ýyllarda okadanlygyny bir bize şu kommentariýalarda ýa-da şahsy sahypalarymyza ýazsaňyz, biz üçin gaty bir gowy bolar diýip, ýagny mugallyma-da aýtsak, ine, şular ýaly okuwçylaryňyz-a ine yzarlaýan eken, bizi görýän eken, sizem gördüler diýsek, indi mugallymam begenjek. Men şu okuwçylaryň günleki bir plany bolar-da, şunça zat hökmän şunda okuwça bildirmeli diýip. Şo plan boýunça gelerdim, şonuň üçin aňsatlaýyn şeýdip-de ýarawsyz hatynda bolmadym. Ýöne men şu okadan ýyllarymda bir zat arzuw edip geldim. Şu okuwçylarymyň hemmesi dörtlük, bäşlik bolsa, üçlüksiz klas, synp diýersiň-ä, üçlüksiz synp indi neme dersini döredesim gelerdi-de. Ýöne şeýle pursat bir sabar-a boldy. Ine siziň arzuwy, üçlüksiz synp döretmek arzuwy. O-da bir gezek boldy diýýä. Ine şeýle, şeýle bir gün otyrdyk, ol tötänleýin baryna geldi. Ýaňy bir birinjisini harp döwri gutartdy. Ozam indi türkmen dile başlapdyk. Ozam mundan diktant aldylar. Çagalardan diktant aldylar. Diktant alsalar ýaňkylaryň hemmesi dörtlük-bäşlik aldylar. Tüweleme. Ýüz prosent hil berdi. Şonda men begenjimi aýdaýyn. Şonda bir şeýle begendim. Men şo mahal şol arzuwyma ýetadym diýdim. Ýe, şol hemmesi ýüz prosent hil bereni. Ýetenmikam diýip pikir etdim. Indi ondan başga-da näme, okuwdan başga-da çärelere-de köp gatnaşdym. Birnäçe pedagog okgaýyşa gatnaşdym. Tüweleme. Onam ýylyň mugallymyna gatnaşdym. Ondan soň ýylyň zenanyna gatnaşdym. Has begençli bolan ýerim, ýylyň maşgalasyna gatnaşdym. Gelnim Agtyklam, onda gyzym bilen, gyzlam bilen ýylyň maşgalasyna gatnaşdym. Onda-da şäher, welaýat tapgyry boýunça üstünlikli çykyş edip, gözel paýtagtymyz Aşgabatdaky döwlet bäsleşigine gitdik. Onda-da höweslendiriji baýrak bilen geldik. Ondan başga ýene-de Günbatar tarapymyzy Türkmenbaşyny jähekläp oturan Hazar deňziniň kenarynda Türkmenistanyň Kärdeşleri arkadaşlygynyň bilen Balkan welaýat zenanlar guramasynyň birleşigi bilelikde Beýik Ýüpek ýoly zähmet ýoludyr diýip, bir çäre geçdi. Olar-da ýaňy ýakynrakda Uýşdekdimi, näme şol, ýalňyşmasam, Uýşdekdi. Şonda şoňa-da gatnaşdyk. şo nime bäsleşige gatnaşdyk. Onda-da oňa çykyş edip baýrakly geldik. Şo has begendiren taraplaryny aýtýanda şony şo çärelere gatnaşyp begençli geldik. Tüweleme.
Ine görýäňizmi, mähriban mugallymlar. Esasanam ýaňy zähmet ýoluna başlan ýaş mugallymlar. Ine, halypa mugallymdan ýaňky gaýdan zatlary, elbetde, biziň maksadymyz her bir aýdan sözlemini bir derňemek däl-de, içinden her kim özüne gerek bir zadyny almak. Hawa, biziň maksadymyz, Tama pedagog döredijilik taslamamyzyň hem esasy maksady siz ýaly halypa mugallymlar. Diňe bir halypa mugallymy, hatda bir gowy işleýän mugallymlar bilen hem söhbetdeşlik guramy gurnamak bir maksatlarymyz bar nesip bolsa mümkinçiligimize görä hereket ederis nesip bolsa siz-de ýaş nesillerimize bilim terbiýe berýäňiz bularyň ene-atalary hem ýaşda onuň şu ýaşlara siz nähili maslahat terbiýe meselesinde nähili maslahatyňyz bar döwrebap häzirki döwrüň maslahaty. Şu şu wagt ýaş ene-atalar, ýöne indi bir gawy zat bar, hemmämizde-de telefon bar. Çagalar bilen bir, bize bir başda gelenden eýýäm çagalaň ýagdaýy bilen tanyş bolmaly boldy. Biz başlangyç bolupda. Olaň her çagaň nähilidigini, nähili ýagdaýdagynyň bar, ýagdaýynyň bardygyny biz eýýäm ene-atalar bilen agzybirlikde, agzyň bir bolmaly ene-ata bilenem. Agzybirlikde şo çagaň nähili ýagdaýdadygyny bilýäris. Onsoň şo çagalara ene-ata näme mugallyma Diýýär, hem hormat goýýan bolsa, onam indi çagasy-da adam şoň ýaly hormat goýýardam bolýa. Şol ýagdaýlaryn aýdýas, elmydama düşündirýäs, sab okuwdan kän galmaly däldigini. Onam ene-ata-da indi öňki ýaly däl, tüweleme ene-atalaryň-da çagasyna köp üns berip, talap edip, aýdan zadyň neme edip, öwredip, diýip gelýän ene-atalar köp bolýar. Şonuň üçin agzybirlikde ene-atalar bilen çagalaryň ýagdaýyny bilip, hemişe üns merkezinde saklamaly bolýar. Bu wagt mugallym
şu siziň eliňizden bilim terbiýe alyp ýetişen okuwçylaryňyz häzirki wagtda bir nirelerde zähmet çekýänligi barada bir aýdyp beräýseňiz, bir olar haýsy wezipelerde häzirki wagtda bir aragatnaşyk saklaýanlaryňyz bardyr ýa-da olaryň çagalaryny häzirem okadýanlaryňyz bardyr. Bir şo barada bir aýdyp beräýseňiz. Olar dogry.

Ogul tagan Polatowa bolmaly. Indi mugallymçylykda ýadyma düşeni, ol iň ýüpekler dogry brat boldy, ýadyma geçenok. Ýöne indi lukmançylykda işläp ýörelem, olar näme lukmançylyga barýan görýäň-dä. Nurguly neme bar, Gurbangulyýew bar. Ol şu wagt reanimasiýa bölüminde işleýändir. Ol şony birinji klasdan bäri özüm okadanok. Ondan soňra Jahan Seýitnazarowa bar, Mekan Ballakow bar, ondan başga-da Gülbahar Maşadowa, Mollaýewa Mahym bar. Indi meniň ýadyma düşenler-ä şular. Şolary men özüm okatdym. Şaýda zähmet çekip ýörenlerinem görýän olaryň, o çagalaryň. Ýöne men olara guwanýanam, buýsanýanam. Şonuň şeýdip işläp ýörenlerini. Tuweleme. Ine mugallym üçin baryna gerek zat. Şolaryň bir gowy abraýly ýerde işlemegi, abraý bilen zähmet çekmegi mugallymy bir bir gez beýgeldirýän zat-da, hormatly ildeşler. Ine ýa-da ak familiýa tutulan bir okuwçylar bar bolsa, Tutulmadygyny hökman- dara bolsa meň Awa, ýaşyma. ge- tutulmadyk bar bolsa gyn görmäň, elbetde mugallym Ýaryma ýaryma düşer. düşerler diýdi. Awa, tomaşa etýän bolsaňyz ine, awa, sizi bagşaňyz synpda okadan Gülbagt mugallym häzirem entägem men, awa, halypa boldum, aý boldy men köşeşsin diýlen zat ýok. Has hyjuw bilen, has bir uly umyt bilen işleýän, zähmet çekýän mugallym. Ine, okuwçylaram tüweleme gowy taýýarlaýar. Okadýaram, gowy sapaklaram geçýär. Gulbagt mugallym şu gepleşigimiziň şu pursatynda mugallymçylykda zähmet çekýän bir öz dogan-garyndaşlaryňyz bar bolsa ýa öz maşgala agzalaryňyzda kimler bar bolsa bir aýdyp beräýseňiz. Bolýar, aýdaýyn döwlet mugallym. Men özüm üç çagaň enesi. Ogluma öz turan hünäri boýunça, okuw boýunça işläp ýör. Ýöne iki gyzym meň mugallymçylyk kärimi dowam etýär. Uly gyzym Akjewül ýigrimi üçünji orta mekdepde matematika mugallym bolup işläp ýör. Körpe gyzym Gurbansoltan ýigrimi birinji orta mekdepde başlangyç synp mugallymy bolup zähmet çekýärler. Ony öz çagalaryňyzam edil öz hünäriňizi geçiripsiňiz-ä tüweleme. Ondan başga doganym öz ýanymda işleýär, Amandöwlet Görpe dogan. Amandöwlet mugallym. Tejribeli mugallym.
Hawa. Ondan soň aýdaýyn, Bifazir Orazgeldiýewa, o doganymyň çagalary-da Bifazir birinji orta mekdebinde informatika mugallym bolup işleýär. Ozal Ogulbäbek Rahymowa, o-da doganymky, o-da on altynjy orta mekdepde biologiýa mugallymy bolup işleýär.

Siziň janyňyz sag bolsun. Bize seredip oturan bir ildeşlerimiz hemem mähriban mugallymlarymyza bir aýtjak zatlaryňyz bar bolsa aýdyp aýtsaňyz hasam gyzykly bolar, täsirli bolar. Şu taýda bagt diýen düşünje barada bir azajyk aýdaýyn. Başga näme bolýar? Bagt diýen düşünjäň özi adamyň şowlulygy, bir şadyýanlygyň, şatlykly, begençli pursatynyň ýatdan çykmajak nemesi bolýar-da, güni bolýar, pursaty bolýar şo. Bagt diýen düşünjäň özi söýgüli käriňde, söýen käriňde zähmet çekmek, ol-a bagt. Şeýlemi? Ondan Saba säherde ene hüwdüsi, çagaň gülküsi ýaňlanyp dursa, o-da bar. Indi biziň hormatly Prezidentimiz şeýle diýýär-de, Biziň diýýär, ýurdumyz ylymlaryň we bilimleriň ýurdy diýýär. Şonuň üçin hem biziň mähriban çagalarymyz, geljegimiz, guwanjymyz. Şo çagalaryň bar agyr ýüki janalnan neme bolsun, ylym bilen bilim bolsun. Size-de işiňizde uly üstünlik arzuw etýän, işiňiz rowaç bolsun. Hormatly Prezidentimiziň-de jany sag, biz üçin edýän ähli aladalary mydama öňe gitsin, janlary sag, başlary-da dik bolsun. Mugallym sag boluň. Mähriban ildeşler, gadyrly pedagoglar, mugallymlar. Ine şu günki gepleşigimiz ikinji sapar bolanyna garamazdan özüňiziň bir pikir gaýralyşlaryňyzy belläp geçseňiz, belki ýalňyşlyklar bardyr, belki şowsuzlyklar bardyr, şowlulyklar bardyr, aýtsaňyz biz olary düzetmäge örän şat. Nesip bolsa biz bilen daşlaşmaň.